ya ya japeza so that handinongozofirira kuita challenge ka video yozorega kuindoswa saka munondibvunzira kuna kuna king kuti should i do a challenge so that tisimbisa azva you know people were talking about how you know album regwara rakadididi it was not because of jp's team but it was because ye mm, team yeku chakadaroku inonzi chiyaita

even stana akabuda achitotaura achitoti ah ine problem whatever you know stana was actually trying kuti amirire achidefenda kuti why album writer whatever whatever but anyway they are launching again i think handiti so we wish them best and uh, ivo vesky inonzi chi skyflex inonzi chi sky whatever eh, they should uh, you know ndavatsvage maelectronic engineers anenge ari you know

zvakanaka ino ukanzi macomedian emuzimbabwe tongoona vanhu kune dzimwe nyika vaine mamillion and whatever we, we have now tyra lets just say congratulation hazvina hazvibvise kana kuti weight yako kana kuti hazvibvise kana you know just say congratulations and also a big shout out to my titi uh, i don't celebrate birthdays but today i saw atengera mwana wake mota that woman inspires me how many women vakadzi nevarume vari mudzimba vari kutadza kana kutengera vana vavo chaivo kana bhasikoro but mai titi bought a car murandakadzi whatever you are doing darling keep on shining keep on shining chakanaka chakanaka inini platform pangu inini ndinofamba neguwa but handifambe negodo godo is not my portion trust me because you cannot attract what you attack huh? so if you want to smell like me kuridzira say good things not kuti uda kuti ee kwazoitwa million chakazadai azoitirei million whatever please she did well because isusu we are also working on social media and we also want millions and millions of people to see us to hear our content so good for you we are honoring those who are doing it well well done to you madam boss we might have nhingi munoziva pandingori pandinongonetsana nataira chete ndipekuti munhu ane murume mba you know ndo panongondinetsera chihure chake isusu mahure takarambwa takarambirwa chihure saka iye kuti unonotitorera mabasa aiva arume vanofanira vachinyenga isusu ndicho chete ndo kungonetsana kwandoita otherwise zvimwe zvese aiwa bolato you know but katsika kekuti anotora varume vatinenge tichida isusu mahure ende uri kumbva wavharisa maketi taira mazigaro ako mahombe une kakuzhangandira zvinodiwa nevarume chaizvo ndo matraits echihure chao mukamutarisa kuti chihure matraits echihure because varume vanodeka varume vanoda kakuzhangandira ka varume vanoda kakupaparika kaikai kana uri hure unozono yes ndozvaari kutizira mumba make vakadzi vemumba vakangoneta neta ka ukaona murume aiwe kunzi anekakauvavuvavuu ukaona chinzenga zenga magaro akadai taira kanyanga nyanga nyanga toro kuchakwirwa ngona anga azvigone nai ndiri kusweta eh, ndakachinjwa ndakachinjwa mapiritsi eedzi kuti ka ko makorokoto ane 2022 kune kwaedzi nenge yakurapa pane mapiritsi pane mapiritsi eedzi andakaiswa pari haa ndiri kubvira but aino ari right saka ndikakuzhanganira kaainakwa madhambosi aka ndoka ndisingangodi mnoziya kakuzhangandira kechihure aka ndokandisingadi inini munhu auzhangandira my international friends i love you so much ane kakuzhangandira kakupaparika vakadzi vemudzimba musakompite nesu isu takarambirwa chihure let us do our thing madam bos stop it itai chihure nangonu kugona makontenta kumafacebook wakuda kuya kuti uchiparadzira chihure ndokuite padada wese basa rake ari kugona but izvo zvakuda kuzoya mabasa edu siri mahureka izvo mahureka izvozvo mahureka musei siri mahureka izvozvo imahureka musazondijairire ndakunzwa macomplains evarume andakarongera kune imwe account hanzi makuvaita muchito vateera nekumabasa please komapindwa ne nei ndokurongerai varume pana pamakuvaronda kumabasa avo ko ndoochii ichocho mundiitire musheni kuinda makafumuka kudai indiri kuti ndidyewo nemabhururu angu vangani varume vevanhu vandodanana navo paplatform panapa pane akamboziva ndodanana nani itaiwo unhu hwakanaka emasikana kana munhu adhakwa newe anomuvha achienda kune rimwe hure iwe omuvhawo uchienda pana vamwe varume varume vazhinji vanoposta pamaplatform pangu panapa umbva wateerana nemurume sona sona sona sona maakumuronda nekuti aneta newe dzimwe imvura kadzenyu dzamapeshe enyu amunogeza nemishonga yakasiyana siyana dzedzamvurazve Anotoda kuona muchimwinya mwamba pa Facebook apa. Mune muchimwinya mwinya. Umwinya. Muchimwinya. Murume wangu opinza mboro yake mbeche mamvura ega ega. Go and dry your pussy. And I unoita nhingi water termination. Drain your water. Beche ngari drain your water. Water water water. Yangozinwa. kona murume asadzoka futi kachiti imvura beche rinodawo kuitawo kakubata so kakunamirira kamadziwa unoa beche rinofanira dziwa dziwa kwete kuita mvura kuti dzukudzuku beche ngaringe rine kaumadziwa madziro ebeche aya ngainge aine madziwa mudziwa dziwa rebeche muto une kaudziwa wakati kore kwete kuti dzingori mvura azondidaro zvikanzi ah, kodi naitate ndakakechiwo hure ndauyo paplaton zvino hure rachandisii Tationa ati wokubasa ndauya zokuikira lunch. Haa munondinyadzisa machinzi. Munotinyadzisa state akunze ndo maplatform ari nani. Ima kundinyadzisa kudana musadaro. Varume wakawanda wandodana vevanhu vakadzi vacho vanototofola pano. Atondifollowa. Varume wazhinji panapa. But anyway. Kuti achida mboridza ka. Meda. hai vakagona japresa ndevanhu akaisa pana pawanana chibhodhoro chibhodhoro is a very good artist ngatiridze meda otherwise how are you ndamboti ndimbo eva eh, vaudze vadrene ndavadrene mvura mudrene mvura asikana drenai mapeche enyu ayo asikana maakundinyadzisa kana asikana munodrena kuti kuti beche rinenge richiremba kuremba kunge mugodhi kunge jorodhani kunge jorodhani beche remunhu iri mahure itayo zvindani sina pasi ngaichinjwe e mandaite madziwa batabichira kunzwa nekamadziwa ndozvairewana kwini izvi ndo mapecha anodiwa nevarungu kwete mupfuura jorodani kunyika kubhabhatiza hei wena please change change syllabus handinayo

kamudungwe ndiani komwanga aripo papana fantela asikana fantela chakangona kaongo chiona chachiripo papana fantela na mudungwe na legends you know uh, it's good ja praiser the way you are doing your things to involve our legends chibodoro is uh, legends vakatanga kuridza kare nanatanga uyo kwasando and we love it when you honor these legends thank you may your fresh oil never run dry ndindo inonzi discernment iyoyo kana vanhu vachiita zveart izvi ngatiyeukei vanhu vakatanga kare before us so that zvinhu zvivhurika I, i loved the content the, you know the video was superb power excellence you know yeah so well done isati uye pana yakazoita fulopa akafulopa hatitauri zvakaipa munhu mm, dzidzai kungokurudzira kuti vanhu vaite zvakanaka you know but that being said I love the way people are supporting everyone you know just each other especially these hard times of covid-19 ndikuona vanhu vari kuuya mainbox ah queen tatelicious tatoonwa vatinyenga queen tatelicious ii nda ndisingambonyengwe muupenyu hwangu handizihura hangu asi ndakatanga kudana nevarume vanhu kuti ndingoita sei ndisaite lonely thank you for supporting each other ngatisade kumva tati vakadzi vemudzimba vakadzi vemudzimba ndirespectei your houses will never fall apart but makada kuita mapitse neni ame principal vakadzi vemudzimba ndirespectei varume venyu i will tell them kuti vahure zvine mwero but wakada kuita mapitse natatelicious ndinovhurira mahure panapa imba yako ikaswera yaterminated permanent terminated ehe saka nzwirai tsitsi vasikana vande ndichitumidzira vakadzi vemudzimba vapeiwo mukana handitika vapei mukana vakahura nevarume venyu unokuudza kuti baba vemwana havabudika vachiti vari kunohura vachambobudiwo vachinoona bhora kubhawa chichi ha baba mudzoke chi mudzoke nenguva iripo kana uchifarirawo murume wako ngomuisirawo kondomu e, kuti ababa afamba apota ndozvinoita vakadzi vane discernment vakadzi vemudzimba vanoziya afamba apota kana ibaba ungomuisira kondo muhomwe chichichichi iye anenge akutoziva kuti mukadzi wangu anondirespect nekuti becha harinake gore rese vakadzi rega ndandakuudzai this this this is experience coming from munhu ane mporo ane mporo ine ine machende nemamwe maburi handisiko handichaziva chandiinacho chimburugwa trust if you ask me what do you have inside i don't know It's just a mystery. I don't know, but I know it functions both ways. It receives, it gives, it receives. Hela! Hey! Yameno! kakajuwawo iyoyo mudziyo wandinawo handizive kuti chii but makada kuti patsvage panopinda chindopa pane chinopinda chinopinza saka ijuwawo it functions both ways let me just tell you musaomere nekuburitsa varume wenyu vakadzi vemudzimba there is no need eh? there is no need because mumba imomo ukada kuramba ukamusungirira stress yacho haiperi mune makutukana over kana spoon kana remote saka rega zvimboenda zvonosangana nemvura ivo asikana wacho yote ichikuita kurongera uye mvura chiko imwe sei mahure mambe chinyanatira mvura kudai iwo hure ndikutaura newe wakanditarisa sei mambe chinyari kubva awanda kumvura kudai kubvisa nhombo here mapicha enyu ari kuwanda mvura indaa imi munondityisa imi kare isu tiri kunhingi kunonzi kubudirira uku mahure epacharehwa paipai wenzwa warume wachitoikuza kuti ibeche rake rinobata beche renyu ramvara yanyu bvira chiiko zvirwere iri injovera chiiko munondinyadzisa we zvino honai vakadzi vemudzimba vakundiseka kuti handii queen mai zviti munozvigona honai varume edu vakungodzoka ehm, becha harimva rada kumva radaro potai muchidrena nai kana kuisa hosepipe chaioita kukuita yekudai mvura dzacho mvura mvura yo asikana kusouth africa ndo vandanyanyonzwa varume vandakakechera musunono vandakanyora post cape town vanhu vari kucomplaina cape town haufa How far Cape Town? Kumwe kwa Harare ku Zimbabwe vanhu havasi kukomborera Cape Town. Hinda. Mama tisezvo muchigara padhuze ne sea. Makati let my pussy be sea. Kanjani? Pamunogara padhuze ne madziwa makati chero bechera dziwa kufumuka. Shit dzenyu man. Mundinyadzisa. Next time, next time ndichatekedza kuvhura platform yekuti mukechwe. mombo mama nenhamo indeira ti muchibhadharwo zvimajupurex zve zvamuri kugara uko nevarume wakafunda because ndoforwa nevarume wakafunda kaini zvimainjiniya zvese zvimaprofesa izvi zvine zvanetawo nevakadzi vakadzi wavo mudzimba kavakuone mazitumbu vamboona ee vakadzi vachombo rambai muchidya idyai mbida idzo dzidzi mutipowo business mahoro wangu ayo because ndinopiwawo kai chioko chioko mhomwe kuisirwa kana va 200 dollars chichi chine varume vanenge vachibakecha queen drink Andichiwe maka ndichite ko baba ndichita ruma mari kwete bishana. Saka ini idyai mpida imi zvikadzi zvemudzimba idyai mpida. Hala mukasanganisa chicken nenguruwe negoti ipapo uzvidye so that munorembera chindipowo market kune mahura angu because this year covid is still there we have to benefit together zvaa zvekunzi ndichamirira kuroorwa vacharoora ungani anorora wanga ari kwasina kunyambo chakati ndiri kusweta ko zvadii mujehova kundadi mapirisi edzai kuinda alfa nei kuri kuswete kudaro dapa ndasweta kudaro nejehova dai mapirisi edzi ko zvadare nei ngazvidzai maai kwaanziona ameno imi mamandiudzirani uyu musikana uyu musikana anonzi loren guyo loren guyo vanhu vauri kutuma muinbox vamva wagarira kuri loren guyo amenoti ari kunyengererei I'm not interested in licking your pussy when nhingiwe Lorraine Guyo. Pane vanhu vari kutumwa na Lorraine Guyo kunzi vanzi I think about three people vari kunzi itai kuti Queen tine nhingi tine queen tine beche rinodinzwi beche raro nei pano ndolikisa beche raro reni mahura angu ayo oshaya maclients e eh, iwe rorei ndiitire mushe mhani because takukuziyai macelebrity hapana kana chine chinzi tira kulikisa ndo vanenge vachituma vanhu ari kutuma vanhu rorei kuti itai kutatereshes arikise mapicture angu takashama ndinoidii ko bhodhi yako iyo bhodhi yako ndoidii panapa iwe rorei tororikisa bhodhi yako pacha mahura angu achifa nenzara stupid mani mugodoi vanhu vekumasvingo munofunga nekuyi nekumhata ini undisiye iwe roreni hapana papazi pako panapa waneta nyama dzaneta ka makati zvamakabviswa humhandara mavo hausati wakuqualifya paplatform yekuye hureyu hausati tanga wazvara vana 3 or 4 then we qualify you ufumuka zvemanga manga uri kutuma mbwa dzako tuma brari shiti enda unoti kuna quinta delicious ndine manudharo reni iwewe panapa ukanzwa munhu ndamuti uri hure imvana mvana zvizi wakabvisa nhumbu three une vana two kana three zvese zvimaaboshenist zviri panapa izvi zvimaaboshenist zvimahure izvi do qualification kwete kuti iwo zvako wakasvirwawo zvako nachizhanje wakuda kuti wanga waqualifyiri hmm? hauza boshenisi haudii hau hauna kana ino hautomboqualify kana grade one kana grade two repa nhingi spread shit yemahuri yangu so please loren endesa kune ana vamwe masocialite vachi vanhu vanoda kuudzwa chokwadi ndini handini kakusanyengerera nevanhu vanouya mainbox vangu vachindiudza zvekutaura handizvide inini i do my content by own hausati wambo queen itai kuti madam boss chino itai kuti maititi chino brarishit sanjairire haundiudze content ndiri content creator chandada musiwo ndo chandoita ya yeah. chandada musiwo ndo chandiri kuti kuda kutonzwa vanhu vanoda kuku vanoda kukuyera so vanoda kukushandisa kundishandisa nemi mamusicians musangoti pamune maakuburitsa tumaalbum twenyu maakuuya queen how are you kana uri munhu musician wekuchechi ukoko kana uri kapastor pota uchimboti once in a while queen am praying for you queen please pray against this chapter this verse of the bible eh, the whole week kwete kuti paunoburitsa ah, music wakuda ku queen queen queen handizvide because handibhadharise vanhu vechechi ka vanhu vechechi ndovaendosarira music yomahara but potai muchititumidzira minamato because isu mahure totoda minamato because tiri kutsingwa nevakadzi vemudzimba avo havasi kana kumbomira saka ise ichida kufaita nezvavari kufaita nazvo izvozvo saka zvavari kufaita nazvo ndo zvatofaita navo saka imi mapasta its your job imi mivanhu vemweya its your job please stand in the gap so that you know destiny is fulfilled stand in the gap uzukuru queen wauya nekasonga kwakuda kubuda wakunita queeni queeni handidi handidi kakufaniseko vanhu vanoda kuudzwa Eh, vanhu vanoda kudya ndira ndinyenge handina bhururuka yekuti vanhu vanobva ndotaina titishandise minbox kana maiti tichayo mudze ndakataura ndakapesera kuti vana maiti tirini long was hatitaure zvekudayo because handina bhururu ndo zvandingori handina bhururu saka vanhu vanoda kumva wada kuzviswededza padhuze nena ah, ah, ah. saka ndakatotaura newe ka one pane ndazoona imwe nguva ndo pandichakuatenda noti kutotaura everyday no no no you're not my boyfriend mm -mm. Mm -mm. kana mai vangu chaivo handitaure nawo zvekudaro titaure nawo zvekudaro zvekuti ah, ah, ah, ndina handina ubhururu zveti no zvandingori vanhu vanosiyana e eh, hanzi we missed you mahuri toda munamato ya mahure don't worry this is your year and imimi pamunee muchinamata muchienda kun'anga kwenyu mupute muchinamatiro pana pabasa ndo panonzi pabasa penyu panapa ndo rabhesi renyu reno ndichakuvhurira ende gore rino uchatoita kana varume yoyo tesla yakangonaka sika ndikuona maigwe zvangu jehovha i speak upon tesla andongozoda kungoitawo tesla munhu ziya it's a big nice car sweet ey hey. saka pamunenge muchienda kun'anga dzenyu nekumapostori nekuchikumahure endai muchinondisa zita rangu mahari muti apa ndo patiri kukechwa long live the queen of the people muzita mahari muchiisa nhombo dzichikandirwa kusweden long live nekuti ndopamuchakecherwa pano nekuti tiri kurwiswa kane vanhu vari mudzimbabwe makati vari kufarira hei zvekuti munokochwa pano panokechwa vanhu kama kechwa vanhu kukechwa kukechwa chakukechwa vanhu vari kukechwa panapa zvinhu zvino kukechwa ndeuchakechwa kusvika jesu auya ndinozopiwa rekodi kunzi waitei ndaiti mwari

ya saka pano muchakechwa simusana don't worry when god comes ini ndoziva bhaibheri chandoudzwa chebhaibheri chi ndoziva bhaibheri i will quote scripture jealous relations give us your report honzi vakadzi vemudzimba vari kuda kukurwisa ndovhurira ndi psalms 92

You will be nyengwadi by fire by force because varume vanotori nemusoro kuudza chokwadi varume vanhu penyuno varume vanhu ndova nemusoro mufungi vanochengeta vanokuchengeterai vana venyu mahurangu vanokubhadharirai marendi ende varume vane order twasikomana twemusendiraini tusina wakadzi utu turi kungoda kungokukwirai yes kukwira kunonaka but noti zvekubhadhara rendi noti zvekukupa unoziva status iye ndiri kutaura nemi mahure nhasi nhasi kaka torika sei munhu kemahure imaster class yemahure angu eh, ndatongoti rega ndi let me come and ndikusimbisei musambodzore tsvimbo asi ndaita complain yekuti beche renyu mapeche enyu ari kuzara mvura hazvizondiite anda munozazuva dwa uyu first wife yaginimbi ano ane bhesi remahure kauya ndiye anonyengera maminista varumika vakadzi zodwa uyuyu mufirst wife eye kana mama musingazivi saka ini nazodwa tiri pamacompetition manje because mahure amwe akuuya panapa saka ndakadhiridza market yake saka kwakuuya wamwe wanhu panapa saka zvino kana zodwa ako zvinhu kwanzi kwatete chasi kune mapecha ane mvura ah, bsandidaro asikana teo zvinenge zvinani hey how far hey how far asikana drain water please how far let's, let's meet halfway halfway i do the job and you take the money catch the people and you fulfill destiny how is it yeah swear muri kunzwa kufara here ndomboita ndichimbouya and eh, hatisati tanzwa nyaya yemari yaya for my international fans i know you want to go and support me where i'm going to go and get my money the, the boss haven't responded yet so i'm still waiting for the money to come if the money comes short then we are going to do a live there

a swedish person is getting i should get also so if the boss is going to send me money which is correct no more life but if he sends money which is less we are going there not even the police can stop me they know me in this city eh, my rights no no no no no I do, i'm not a slave eh? i'm not a, so, so we will go there

black people are no slaves mm. hanzi kugara iwe ambonicheka makaona mauswa pamba pangu achaiti kanzvimbo ndezvokucheka but i love you so much i hope nambokusekesaiwo ngatirambei tichidanana izvekuda kuti timu nhingi izvi timu nhingi vamwe vakazenge vakundishora nezuro ndati makuru kuti kuna madam boss vakuti tatirisha sauna saidi inini ndine saidi rangu vachinzwa ndine saidi rangu mai titi ndinomufarira asi kana kwanhingi kwaitwawo basa rakanaka tinoumbira maoko zvakafanana kuti tatricious akanzi ahwina loto ah vamwe vanhu vekumwa masaidi vanhu vasingandifollowa ndiombira kuti ah ka mwari vakanaka tatricious atohwinawo loto mwana wake tanya atoitirwa mushe nembuka dzake andimurunzwa Eh, ngativei vanhu vakungoti chino side team ningi team ningi zvotipeiko zvotipei zvinoonei vana maititi vari kungotengera vana vamota iwe uri kungoti team chino team chino onai vana na rekukwirwa iri rekuda kutorera basa iri zimadam chakadaro riri kungoita mazimirioni eh, mva habudo akapfeko madhiresi mariona dhiresi raapfeka riya ndoda kuti ndione yayo characteristics echiuri anongochida kumbokombitarisani akatomudzimba nekuchida kukompita nani autoputsira market zvota kublisha ka mazuva aona kuti uchaipunza sei market tiri kublisha mazuva kublisha chai bleaching on steroids toya tiri kuda kutoita senge this time bleaching is on steroids akutoisa breaching or steroids chaiyo kutoita kamuri kuita kanyimbawu chaiyo because munhu haungaupinde mumakambani vanhu isati ambotione tichikurwisanai kwamune muri kwese uriko kwese mahura angu chava kutoshaya kana pekufembera uyu akatozvika pakutsvira mota kawe uyu mowana ndakasvika aikwirwa kana amutarisi mangana mamusingazivi mowana aikwirwa namutarisi ka gini mbamba azotorera vamutarisi girlfriend yambva eh, wasitanga kukwirana nhingi eh, namowana but mowana akatosvika pakutsvira mota uyo achingotsvaka because akatanga kudanana namutarisi mazuva mazuva taira paaibuda achienda kuna australia paaipa pane mazuva taira paaipisa aizvi mutaira apera ka pera chaiko a ah, taira aibuda we amene zvaakangozoita amene ko zvaakaita kumavhiza ko kangamba haachatopiwe ah, vhiza rekuuk taira akatoiswa pablacklist amene zvaakaita kunzi akaseka here amene aiti chiko anzi mazuva taitaura tese hanzi ndakapindura mubvunzo wechiko anzi ndanabatwa anesetswa mweya wetsvina e mweya wetsvina kana munhu muri vanhu vanoshanda garai muchipinda mumasango umu tokana tichipinda mumasango toona tichidai dai dai hakusi kungoti kungodaidai togara tiri masango kuzi toshanda pane vanhu ka pane vanhu vane zvinhu zvavo panapa saka titove tiri pane rimwe level ivo varapa isu tirapa saka akapinda akapinda muvhiza akapinda muvhiza interview taiva hanzi amba abvunzwa question yekuda kupiwa vhiza kuuk hanzi amba aro achikwe ndikati imepo imepo imepo mazuva taitaura ndiseka ndikati ma imepo imepo Eh, kana uchushanda pachaunga kuona isagara tinorira zvinotyisa hakusi kukuti kungorira kwelaki wakani unenge uchiuya wakatsigira kona ndakuzoita chaunga chekuti varume vanhu vachikecha nemahure pana kaukadya kanorema kanoramba wachikadya ikako kaunochinja kaunodya unodya sekuru wako kana kuti tateguru wacho uchiramba uchikwidza grade uchiramba uchikwidza eka eh, zvinoda ah izvere akasvika wakakuru wakakumba muvhiza office mo akaenga wakamubva wamunyora kuti maybe shes mental saka ndosaka makusamuona akusabuda zvekubuda kudaro chichichi hazvinoitika but anyway just kudzidza kudzidza kudzidza iwe si unoti dzidziso kuwano mamiriro sokudzidziso zvembashto mbashto ndokubasa hai fair fair mbashto here hapana chamunotidzai mbashto ndokubasa takabvirira mbasho yekubvira ndiri mudumba mai vangu chaimo mbasho chaiwa ndichitofamba nemupurasenda umu chitsvaga manje chitsvaga ndichitsvaga mishonga imbasho tokubasa so you know let's just enjoy each other let's love izvi zvekuti timu ningi timu ningi munoitiswa stress nezvemabasa don't have stress team the delicious team chino endai kuri kunakidza wakangodzidza izvozvo kuri kunakidza isu mama platform tinotoenda kuri kurira tinoenda tichinoseka tichidii thats life because at the end of the day you join social media to remove stress zvino wakada kujoina social media kuti ndozoita timu chino vacho vauri kuti matimu life is moving on some of us life is moving kana ndakuenda kunotambiswa salary yangu basa inzi ndapiwa nekuti ndiri timu ningi because its mine so come here remove the stress enjoy kana uri hure wokechwa kana uri mukadzi wemumba wondifarira that's your job so that you won't miss it in marriage i love you so much chiti can play one song sandaenda itambotandara ah, nanda kutofonerwo zvongo nevanondifarira mafara here taita squareization mafara inoziva vanhu vangu chinondiona ndiri right hanzi mataura adama let's, e, let's enjoy life kwete zvekuti inini kana ndichienda kwamaitita handifanire kuenda kwamadam bos kana ndichienda kwatata lichas handifanire kuenda kwangana aa ah, ah. kana munhu achikufadzai endai munofara endai munofara because inini i can never tell you kuti don't go kwanhingi because handikutengerei data you understand data nderenyu makauya pano munoitawo zvepangu makaendawo kwangana manoitwawo zveikoko kwete kuti ai ndiri vanhu havatombokuziyei vese iva havatombokuziyei vanhu vamune muchirwira ndichete ndichazi chete anongokufonera ichete achiti ndazombofonera mafenzi angu vamwe vese apa makambonzwa kupi mamacerebrity emuzimbabwe vano ndichabata foni kufonerai ndichete ndichazi chete anotoita rudo rwekuti nhasi regai ndimbofonera mafenzi ndimbonzwa kuti makadii vamwe vese ava hanei nemi kana havatomborinei nemi kana wani vari kufambisa saka musambva manyanyoda kuita mafeeling nai you miss it in destiny utudzi kumwe natoenda anotoenda kumubhedha atira ndakamumaka ndakamumaka tirichas ah, unondimaka ndokuziya unobva wapinda magumbedzo ndokuziya umbva wadai nditombonguziye dhiya ufunga kuti zvingadhiridze manchoni ino eh, zvingadhiridze manchoni nekuti wandimaka iwewe eh saka let's just I, I, i want us kuti tichiita evolve paku zvinoita manigerians zviya they support each other let's evolve in that yes you might like me and you dislike madam boss yes you might like madam boss and you dislike me but Let's value the talent our celebrities yes akwanhingi ah, uyo anogona kuita chakadai anhingi ah, uyo anogona maskits anhingi ah, anogona chakadai andibona then tombiridzana from that asi kwakaiwa guwa aiwa guwa handitomboregezva zvekuti ndingaita allegiance guwa randisingatauri pana ndira maititi vamwe vese you are prone murandakadzi ndiye munhu andisingafe ndakataura besa rake because i gave ndakapika nepamusoro pezita ramai vangu kuti over my mother's, dead, my, my, my, my mother's vo, uh, name i will never i will never do anything kuna murandakadzi so I, you know i love ashumba so much so i cannot disrespect that covenant so murandakadzi safe but dzimwe mboko dzese idzi kungonzwa besa renyu haiwa kutoswera ndatorofukunura kahwani futi ndanditobvunze futi handina kana loya kuti kana kana kana usikana ndari fukunura panapa because ndo zvinotodiwa nevanhu izvozvo any song request any song request ih baba harare ndamuona achitamba namaititi zvaatonaye asikana ngafa nedziko riya atonaye baba harare ndatomboonao mabhonzo akutomufa ahangainge nyama dzaa dzapindana mukati ali akarwara nini baba harare akarwara last year atosimba naye ndamuona achitotamba papeji pamaititi baba harare atosimba ahangakufa ah. chaunga ichi chouraya ka ichi andai mhanyisa nevakadzi vevanhu musouth africa umu aba harare ah angafa uyu angaenda ndamuona achiti akutotwasanziwo nyama dzakutodaidza kuti dzakutomuvha weukamba mapiritsi chikomana ramba wakasimba ipapo wowanza porigini nedowe uputa uchimboisa tundorani ee ee kana muzumbani eh, kuti mhepo dzidii dzimbotichakana hanzi ah, ayewa japanese andaridza kare ah, ojendera oh, kuya ah, kaitong jendera kuya aiva ndoridza kako chamboziva kuti chamboziva kuti instrument avo yacho ndakaisa ndakaitumidzirwa neshamwari yangu ari kunhengi uku ari kuhaiti ino zvikanzi try using my instrument very good person of mine I love her, I love her. TikTok muri sei? You're doing good. You're doing it. Continue to shine. TikTokers, continue to shine. You're making me proud. I love you. You are free to use my content. Use it. Make money if you can. Yeah, because it's cheaper. chipo hachisi changu ndega ndichenyika kana uchikwanisa kuita mari ine content yangu it shall be well with you go prosper Katiridze jende rabuya. I'm gonna close the song with Janza. Where is Janza? Zanza, Zanza, Zanza. Zanda kuri kupisa. I'm just gonna tell you fan. Kuri kupisa. Sweden yazopisa kuri. Anzi TikTok boy zvekuti song edzi yatate Ah, it's a laugh. Ndoida kanzi unondinakidza. Ah, ah, thank you. You know, we, we thank God for the talent, for making people happy. And you make me happy also. Usually pamunonzwa chiti dambofonera vanhu ndendiri depressed zvisingaite. I don't know why I was depressed that time. No. Uh, pane makomenti anombokomendwa mune vanhu anotombondibata pane munhu ndakaisa picture ratanya then umwe munhu ambvati hmm. mwana uyu ndofunga achangokura achingosikwa achitukwa nevanhu ndosaka baba vari mukadzi ende that was a true comment ndakabva ndangodzvisa mashoes ma memwana wangu ndikati nai mwana wangu ko akasikwa kuchikoro achinzi baba wako uh, murume hamukadzi you know but anyway zvinhu ireality inombo kuti mbu so it touched me so i needed someone to talk to i just needed to you know to just hear people how are you ende zvakatondibatsira but anyway kana tanya akajairirwa kuri kunzi kana akaitirwa mabiri bobi kuchikoro ikoko ndoenda ndisina hembe hmm. kana asati atonzi nditori nditori brain kokai ndoenda ndisina hembe ende ndinotora mapenzi embudiromu mapenzi embudiro tiwa ndoziya vanoita zvichijambanja ndovatora toenda mwana wangu akaitiwa please mateachers ekuchikoro kwanditanya initori brain kokai make sure my son is okay motoudza vana vechikoro kuti ndichinoita hondo ikoko ndobva ndinokwirwa nana baba ana baba vevana vatuka mwana wangu ndonosvira vana mai vevana remember nhengo yangu hainzwisike kuti ine chinopinza nechinopinda ah, ndakuudzai nhengo yangu hainzwisike kuti chii ichi chandakatakura ichi handizive kuti chii grinedi kana chii chinenge chinopinza nekupinzwa handizive so be careful be careful be careful stay away from my son please stay away kuti waro vanhu vada kuti ndifurushura mwana chanoseka mwana wokuti ndosaka baba wako stay away be careful ndinonosvirwa nana baba vevana ivavo ndonosvira vana mai vevana square then we see who is now winning bcause me i always win uda kundishungurudzira mwana wangu ko jende ribam Song yakaimbwa zvayo. Iri papo song agent. Mom, videos all right. Yes. Ikaimbwa.

Okay my people, I love you so much and I hope mambofara naye tamboseka. Mwari werugare akuitirei zvakanaka and for me your queen I love you always and Makandi Koshira. Goodbye. Mwah.